Ka channel ah ka lo lawm leh vek cheu a, tun tumah chuanin ni danga ka tih thin loh dan ang deuh hlekin video ka rawn siam dawn a, Lengpui Airport a thil thleng thin chungchang a ni a, kei ngei pawhin ka lo tawng tawh a, midang tawng ve pawhin awm ka ring a, hetiang ang ka thil tawn ang hi tawng ve in awm a nih chuanin comment lamah khan in lo sawi dawn nia, he video hi a pawimawh em em a, a tawp thlengin min lo en sak dawn nia. A thupui ah lut tan ang aw. Lengpui Airport ah hianin ka zin hmasak ber dawn, hetah Bangalore a ka chhuk dawn hianin cheng sang hnih ka chawi tlat mai a, Airport ah khanin engvaiin nge cheng sang hnih chu ka chawi a, enge a chhan tih vel kha ka rawn sawi dawn a ni. He video hi siam ka tum lo va, kha keimahna ka thil tawn kha chu tikhan ka ngawihbopui mai mai a, mahse hmani lawk khan ka tawn ang chiah kha, ka hmelhriat ka thianpa pakhatin a tawng leh tlat mai a, chuvang chuanin siam ngei hi a chulin ka hre ta a, ka rilruah hianin mit tur tlat a nih chu ka siam loh hi chuanin ka awm hi a nuam thei lo, hetiang tawng ve hi nangni pawh in lo awm a nih chuanin comment lamah hianin in lo sawi ngei ngei dawn nia, chuan a nih loh pawn Lengpuiah hianin dan hran airport dang ang lo hianin dan hran hi an lo nei bik em mi ka hre lova, eng dan nge kha kha dan ve reng a ni em? Tih te kha in in lo sawi dawn nia comment lamah hianin a theih chuanin aw tichuan ka thil tawn dan chanchin te cheng sang hnih ka chawina chhan te chu kan sawi tan tawh ange. I airport ah khanin ka thleng a, ka thlawhna a thlawh chhuah nan khanin darkar chan ve chuang ala awm ani. Ka tlai turah pawh ka ngai lova kei chuan ka vawi khatna tur ania ka sawi tawh ang khan ka zin vawi khatna tur ania tichuanin kan in line ve a ka thawmhnaw te. Kan buk tir dawn a, mahse i min buk sak ta lo aw, a sirah khan ka dah ta nih chu. Tikhanin sawtah khan boarding pass kha min pe duh ta lo va, chuvang chuan ka thawmhnaw te pawh kha min buk sak thei ta lo va. Tichuanin enga tinge i darkar chan ve chuang a la awm si a, ka thlawhna thlawh chhuahna tur hianin enga tinge ka kal theih lo ka ti a, i tlai tawh a, i kal thei tawh lo, i chuanpui tur te, i kalpui tur te chu thlawhnaah an thu vek tawh a. An thlawk chhuak mai deuh dawn an ti a ni. Mak ka ti em em a, a chhan chu sana ka en a, ka thlawh na thlawh chhuah hun tur kha ka hre chiang a, darkar chan ve chuang kha a la awm si a. Tichuanin ka mang ang em em a, ka rilru kha a buai a ni, rilru buai deuh khan mang ang deuh khan ka awm a, ka vawi khat kalna tur a ni bawk nen khan hlauh thawn na nen ka feeling chu ka min hriat thiam pui ka ring nangmah ni khan ka ngaihtuah na ka hlauh thawn zia tur te chu maw. Tichuanin kan deal a, kan deal leh anih chuan khawngaihna kha. Min kaltir hram thei lawm mi? Khawngaih takin min kaltir rawh u. A nih loh pawn hetah ka thlawhnaah ka lo tlai tawh a nih pawn flight dawt leh ah tal ka kal thei lawm mi? Kal dan a awm lawm mi? tiin an khawngaihna kan ngen a theih loh tih tawp a ni min chhanna kha. Engah mah min ngai lo, min ngaihsak lo ka harsatna kha an tan chuan eng tham mah a ni lo a nih chu. Ka mang ang em em a, tikhanin a theih loh tih tu pa kha tih hian a tho a, hmun dangah te kha a kal kual a, a vei kual thuak thuak a, a hnungah khan ka um kual a. Tikhan khawngaih takin min kal tir hrâm lo, ka ti en pawh min en ṭha duh lo a nih chu kha, thawk pa kha. Tun hnu ka ngaihtuah hian maw ka ngei lutuk a sual ka ti lutuk. Duh leh amah pawn a lo en ve nih pawn min haw rawh se a pawi ka ti lo. Ka ngei lutuk tun hnu ka ngaihtuahin ka hlauh thawn dan zia kha keimah hi ka inhre chiang a, a hrehawm lutuk a maw. Tichuanin en pawh kha min en ṭha duh lo a, ka um kual a, a hnungah khan min khawngaih hrâm rawh, i hei Calcutta ka thlawhna ka nang hman lovang, Calcutta tang thlawk chhuak leh tur ka ni sia, ka kal ngei ngei a ngai ka ti a, a chhan chu ticket kha sing chuangin ka la a ni khat ang lai khan a tau em em bawk sia, umm ka ui lutuk a ni ka pawisa neih ve chhun chhun a ka lak kha maw, ka pawisa neih ve chhun chhun kha cheng sing chuang ti khan kal lo a an ral mai tur kha ka ui a ka hlauthawng a hreawm ka ti bawk a ni. Mahse engah ama min ngai duh lo kha pa khan maw? Hnung min chhawn tlat a ti khan ka um kual lum lum chung pawh khan min ngai duh lo. Tichuan counter dangah ka va kal a, sawtah midang thu bulah khan counter ka ti mai a aw, in hre thiam vek anga a zin tawh leh a kal tawh ho kha chuanin. Tikhan midang hnenah khan ka va kal leh a, ka harsatna te kha ka va sawi leh a ni. Tichuan i tlai tawh a, a theih tawh loh, i chuanpui tur te chu thlawhnaah an thu vek tawh, an thlawk chhuak ṭep tawh tih bawkin min lo chhang leh a nih chu. Ka bei a dawng lut tuk. i an khawngaihna kha ka dil a, ka tap lo chauh tawh a ni. Tichuan an khawngaihna kha ka ngen a, kal dan min ngaih tawh a, sak hram rawh, min khawngaih rawh, ka kal ngei ngei a ngai ka ti a. Tichuan ngaw rawh aw a ti a, tikhan phone hmang ang khan a awm ta, mahse phone kha a hmang tak tak lo, ka hmu vek ka hre vek tichuan umm i kal thei ang mahse cheng sang hnih i chawi a ngai min ti a ni. Kei chuan ka kal duh si chuan kha cheng sing chuang ka ticket lakna. I ral chak ai kha chuan cheng sang hnih chawi kha chu ka tan an a lo zawk a ni. Kei chuan min khawngaih vang a kha pawh kha min tih sak ah khan ka ngai a hun lai kha chuanin. Tichuanin cheng sang hnih chu ka pe ta a, i thawmhnaw te va buk tir rawh min tia tikhan ka thawmhnaw te kha min buk sak a, boarding pass te kha min pe ta a, ka lut ta nih chu. Ka hlau thawng lutuk a, i thlawhna awmna lamah khan va chhuah nghal ka tum a, mahse i gate kha, gate ti mai la aw, kawngkhar kha, chain in a lo la inkalh vek a ni. Khami kha hawn ka tum a, chain in a lo la inkalh vek mai si a, a hawn theih lo va, enge ti nge kawngka a inkalh ania hei, ka chhuak thei lo ka ti, ka ka chuanpui tur te thlawhna ah an chuang vek tawh ang a, an sawi avang khanin kei chuan hmanhmawh lut tuk khan khatah khan ka va ding a, tichuan ka va tlan kual leh nih chu, ka thla kha a muang lo, ka thla phang tawh lutuk a nih chu. Tichuanin, a rawn inhawng mai ang tikhan lo nghak rawh min ti. Kan nghak a minute ngai vel kha ka awm hle hle thei tawh lo ka i, a chhan chu ka kal hman lovang tih hlau thawng tawh lutuk khan ka vawi khat kalna tur a ni tawh a ni bawk si. Thil chin chang la hre lo lutuk bawk si nen khanin, umm tichuan ka va kal leh hetah guard pakhat kha a ding a, guard bulah khan hei enga ti nge i gate hi a inhawn lova min lo hawn sak teh ka luh a ngai tawh nia ka ti a, aa a la hawn theih loh nakinah a hunah chuan, A rawn hawng mai ang lo nghak rawh min ti leh a, ka awm hle hle thei lo ti khan ka nghak a chuan vawi hnih vawi thum vel ka va zawt hman ni ti kha enga ti nge gate hi in la hawn loh tih khan lo nghak rawh nakin a rawn hawng mai ang an ti zel a, tichuan thut pawh hi ka thu hle hle thei lo ka ding a ti khan i keimah kha ka phi cheng a nih chu ka awm dan tur chu in hre thiam vek ang in in thil tawn ah nangmah ni ah lo in chan ve ula ka rilru hah tur zia leh i ka rilru hman hmawh tur zia chu in hre thiam vek ang ti kha. Kan nghak vang vanga darkar chan ve chuang ka la nghak a nih chu chutah i a chhunga ka luh hnuah chuanin maw boarding pass te ka neih hnuah khan tichuanin a hnu darkar chan ve vel ka nghah hnuah chuanin gate chu a rawn inhawng ta a, chuanin gate ah khan tikhan ka bul lawk a ka dinna bul lawk a thu te pawh kha tikhan an rawn chhuak ve a tikhan thlawhna hmun khatah khan kan chuang ho vek a nih chu airport a thawk I khata counter a thu boarding pass pe tute khan dawt mu hlum chiang lutuk min hrilh ti na nih chu I chuan pui tur te chu thlawh na ah an chuang vek tawh min ti dawt chiang lutuk min hrilh anih chu kha chutah chuan in maw ka ka chuan pui tur te kha tumah thlawh na ah khan an lo la chuang reng reng lo va I hetah khan in an lo thu a ka bulah khan I ka luh hnu boarding pass ka luh hnu ah khan in hetah thutlei lawk na awm. Ka in hre vek ang a, thlawhna a chuan hma khan khami ka luh hnua ka bul hnaia in lo thu mai mai te kha ka chuan pui tur te vek chu an lo nih chu. Amah ka zia chu maw? Engati nge kha cheng sang hnih kha ka chawi kha a ngaih na chhan chu in hrethiam mai em? Engati nge eng dan nge kha kha dan an nei a mi darkar chan ve hma ka thlen pawh chu tlai a ni maw? Khami khan darkar chan darkar chan ve hma ka thlen khan ka tlai a, cheng sang hnih kha ka chawi a ngai mi khatiang dan kha Lengpui airport ah hianin a awm em mi? Khatiang dan hria kha in awm a nih chuan khawngaih takin comment ah hianin lo sawi rawh u. Hriat ka chak takzet khatiang dan kha a lo awm a nih chuanin keimah kha ka thiam lo tihna a nia. Chuvang chuanin hriat kha ka chak lutuk anih chu khatiang dan kha a awm nge awm lo tih kha. Tichuan tikchuanin thlawhna ah khanin kan han chuang ho leh vek nih chu chu ka bula thla muang taka lo thu mai mai te kha kei kha darkar chanve chuang kha rilru hah lutuk hre awm lutukin an dawt muhlumin hrilh vang khan ka awm anih chu kha ka rilru hah kha mi chhung darkar chanve chhunga Ka rilru hah, ka rilru hre awm zia kha maw? Eng pawisa mah hian a hen zo lo. Enga tinge dawt kha min hrilh la, thudik kha min hrilh ve mai se la, cheng sang hnih kha min chawi tir rawh se. A na ka ti lo. Cheng sang hnih ngawr ngawr kha ka ui vang lampang a ni lo. Kha tiang laia ka mang anna leh ka rilru hahna, ka rilru hre awmna kha tun thleng hian ka la feel thei a, ka sawi zawng pawh hianin ka hnuk hi a la ulh deuh lek lek a ni. Ka rilru hi a na lutuk a ni. Enge tinge mahni Mizo puite nge Kristian ram kan inti tirah u, Mizoram hi chu Kristian an ni vek ang khi Lai thawk te pawh khi ring lo mi tu mah an awm ka ring lo. Kan Mizo pui nge thil chin chang hre lo la mawl mang ve tak kha kei kha enge tinge khatiang chiang lutuk dawt hmu lum kha min han hrilh duh na mai thinlung an rilru kha a mak hi ka ti lutuk. Cheng sang hnih ka chawi ngawr ngawr kha ka va ui a ni lo. Mak ka ti lutuk an rilru put hmang zawk kha maw? Kha kha an ei ru a nih loh chuanin eng nge niang a thawk te khan an ei ru tihna a mi kha pawisa kha an ei ru nih loh chuanin eng atan nge niang dan a nih si loh chuanin ka hmuh lai ngeiin a kawr hma ip tihah khan ka cheng sang hnih pek kha a la ak zui a ni kha cheng sang hnih ka pek pa khan maw? a kawr hma ip te ah hian chiang lutuk in a ak a ni ka hmu vek a mak ti rawh u he video hi maw ka sawi tawh ang khan siam kher hi ka tum lo ka tawn kha chu ka ngawih liam pui mai mai a mahse hmani lawk ah kan thianpa in ka tawn ang chiah hi a rawn tawng ve leh a ni kan thianpa hetah bangalore a rawn chhuk tur hian in ih A tlai a ni chu, a tlai tih la thlawhna chu a la thlawk chhuak lo ke ni ai kha chuan a tlai deuh mai thei khatiang zat zat minute kha chu awm tawh lo mai thei. Luh a dil a, mahse i tlai tawh an tia ani pawh i luh an phal lo va, Chengsangli i chawi a ngai ang an ti nih chu, a va rap thlak ti rawh u. Cheng Sangli i chawi a ngai ang i kal duh chuan an ti. A thawhna chu la thlawk chhuak lo a nih chu maw a rawn chuanna tur chu. Cheng Sangli chawi tur a nei si lo, Cheng Sanghnih vel chu ka la nei a, Cheng Sangli chu ka nei tawh si lo a, engtin nge niang a ti khawngaih a dil. A theih loh Cheng Sangli a ngai an ti. A mak. Ti rawh u, Cheng Sanglia kal theih chuanin Cheng Sanghnih pawn kal tir theih awm tak ti rawh u, Cheng Sanghnih kha a neih chhun leu leu tawh a nia, enge tinge an hriatthiam ve mai theih loh Cheng Sanghnih khan. Cheng Sanglia kal theih chuan a duh chuan a thlawn pawn an kal tir thei tih nan nia, thlawhna kha a la thlawk chhuak thei lo va. Engvangin nge kha Cheng Sangli kha an phut kher kher kan tih chuan, an ei ruk duh vang a ni mai lawm mi? Enge, eng dan nge awm? Dan a awm a mi cheng sang li chawi tur tih dan kha inziakin a awm a mani le ka ti. Mak hi ka ti lutuk a maw? Ka chang lutuk, ka sawi zawng pawh hian ka thin hi a rim lutuk a ni. Enge ti nge hetiang thil hi a thlen thin aw ka ti, Kristian ram kan inti a, Kristian tha ber berah kan inchhal a ti rawh u, i piang thar lo va ti lakah airport a thawk te kha maw? An thin a rim ngawt ang. An duh miah lovang piangthar lo nih kha, mahse piangthar si kha, piangthar thil tih atan khan an thil tih kha tihawm reng a ni em tih kha lo inchhut ve teh se. Tichuanin kan thianpa chu maw, tih ngeihna awm lo kha cheng sang hnih a neih chhun kha an pawm sak duh si lova cheng sang li angai an ti si a, tih thei neih lovin beidawng takin a let chho leh a. Harsa taka pawisa. A lo neih ve, a neih chhun a, ticket-a lo lak ve na kha chu maw? Engmah lo mai an chang zo ta anih chu. A uiawm tiraw u, cheng sang khat pawh uiawm, cheng sang khat pawh ni lo, cheng zahnih pawh hi uiawm a nia aw. Thingtlangah phei chuan cheng za thum sawm nga hlawh tur pawn ni lengin mi hnuaiah hlo thlauhin thlan tla zawi zawiin va thaw ngai. Ni lengin mi mitmei vengin cheng za thum sawm nga. kan va hlawh tawk. Chutiang chu han chhut teh u, a rilrun a thlak zia hi maw? Khatiang dinhmunah khanin an ni hi kha airport-a thawk te ngei kha ding ve ta se, hreawm hi an ti lo bik a ngem le ka ti. An chungah thleng ve ta se, an duh dawn bik a mi khatiang kha. Entirnan Vairam-a thil thleng te chu ni se, Mak ka ti lovang, vai an nia ring lo mi an nia ka ti ang. Mahse maw chutiang a ni lo, kan Mizo puite nge Kristian intite ngeina an thil tih duh dan hi a mak ka ti lutuk. Airport dangah chuan maw i thlawhna kha i va nang hman lova, i lo tlai palh a, a lo thlawk chhuak tawh a nih pawn. Thlawhna thlawk chhuak leh tur a dawtah khan, a hnunga thlawhna thlawk chhuak leh turah khan i chuang thei. Khata kha chuanin pawisa tlema zawng te pawh lo sen a ngai mai thei a, mahse pawisa seng miah lova thlawk chhuak leh kal leh te pawh ka hria. Mizo ngei. A thlawhna kha a nang hman tawh lova, mahse a flight dawt leh ah khan an chuan tir a nih chu. A hnungah khan pawisa cheng khat mah a chawi lo. Hnam dang mi kan tih, vai kan hmuhsit em em te khan pawisa chawi miah lo khanin, an lo buaipui a, an lo chuan tir thei tlat a nih chu thlawhna dangah khan. An inang lo lutuk maw kan Lengpui Airport a thawkte nen khan ringtu inti si, ringtu tih atan a mawi lo kha an ti tlat a, mahse ring lo mi kan tih zawk te khan ringtu tih atan a mawi em em kha an lo ti leh lawi si a, a mak a ni ti rawh u. Awle, a tawh ber atan chuanin he video hi Lengpui Airport-a thawkte ka huat vang le tih hming chhiat ka tum vang lama rawn siam ka ni lova, keimah ngeiin a ka lo tawn tawh vang leh midang tawng ve te pawh an awm neuh neuh a, khatiang kha ka hre nual mai a pawisa chawi ve te kha. Khang avang khan he video hi ka rawn buatsaih a ni a, pawisa zawina dan te kha a lo awm reng a nih chuanin kan hriat loh vang leh kan hriat sual vang te A ni a, min lo ngaidam sela an ni pawn. Chutiang a ni lo va, dan a ni, dan a awm lem lo va, anmahni eiruk duh vanga khatianga pawisa an lo chawiti thin a nih chuanin tun hnuah chuanin thleng tawh lo se tih hi ka duh hle a, chuvang chuanin he video hi ka rawn siam a ni deuh ber a. Tichuanin kei pawh kha ka video tir lamah khanin ka rawn ang deuh bawrh bawrh mai a, tawngkam mawi lo leh tawngkam tha lo, ngaihthlak nuam lo deuh te kha ka lo hmangpal a nih chuanin Min lo hrethiam ula, min lo ngaidam hram dawn nia tiin kan ngen nghal bawk che u ni e. Chuan ka channel min hlut sak a, min subscribe tute leh ka video min en sak thin tute zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a. Min la subscribe ve lo te pawn ka video hi tha in tih zawng anih chuanin khawngaih in min lo subscribe ula, Like leh comment te share te pawh min lo pek chak ve dawn nia ka lawm viau ang. Awle tun tuma video ka rawn siam theih chu heti zawng hi ni leh phawt sela video leh pekah chuanin eitur tui tak tak te nen kan zavaiin kan inhmu leh theuh dawn nia aw chumi hma zawng chu in zavaiin ni hman nuam zan hman nuam vek ule.